Сәлем дуслар, сәлем алейкум. Барыгызны дагын шушы кызыклы очрашуда бик күрергә шатмын. Мин үземнең сәяхәтемне башлап җибәрәм инде Алла теләсә. Үземнең туган авылым Сарманнан зур сәфәр, зур юл Зур сәяхәт, минем күптәнге хыялым. Бераз дөньяны күреп китергә. Чөнки сәяхәт ул кешенең уйлау, фикерләү, тормыш алып бару, тормышка яңа караш кертә торган бер зур ысул булып тора. Шуңа тагын сәяхәтемне туган авыл Сарманнан башларга иншаллаһ инде Ният кылган идем. Бераз сезгә кем инде Сарман авылы белән таныш түгел, Сарманны да күрсәтеп китәсем килә. Бу безнең инде республикабызның иң матур урыннарында, Минзәлә елгаларында урнашкан авыл. Барыгыз да беләсез, инде ул елга ул елга турында булган җырларны Минзәлә буйларында дигән Илһам Шакировның Менә инде безнең районыбызның ак бинасы, ул да булсын инде безнең администрация булып тора һәм шушы сарманның уртасыннан үзәктән башлап җибәрермен и үземнең зур-зур сәфәремне. Ә сездән инде, иншаллах, догалар, изге теләкләр, сау-сәламәт кенә йөрүдә сезнең инде матур изге сүзләрегезне, догаларыгызны

Менә Сарманда тагын безнең ниндидер мәдәният йорты каршында бәйрәм бара. Монда балалар, зурлар, активистлар җыелганнар. Әни инде мине озата. Зур юлга. Давай. Исән сау. Жугалма ди. Хәерле юл. Хәерле юллар, саулыклар, сәламәтлекләр. Давай очрашырбыз, яме? Чыгыла күрмә. Зыгылмыйм, курыкма. Минем бит инде туган авылым. Мин монда 15 яшемә кадәр яшәдем. Мәктәп бетердем. Дин белән таныштым. Тормышның беренче хикмәт адымнарын алдым. Үземнең авылымны бик яратам, бик хөрмәт итәм, халкымны да яратам, бик хөрмәт итәм, бик күркәм халык, авылыбыз да бик матур. Менә сезгә бәләкәй генә безнең туган авылның паркын, безнең парклар күп, иң зурысы инде Ленин бакчасы дип атала. Шуны күрсәтеп китәм. Менә шулай Танклар, пушкалар, менә монда мемориал тора безнең үлгән, вафат булган сугышта корбан булып киткән бабайлар, әбиләр. Менә монысы инде безнең зона отдыха, чабалар, йөгерәләр. Бик матур урын бит инде бу. Безнең Сарманда үзенчә пешеходный зона да бар. Ул бит инде Ленин урамы үзенчә бер капланып куелган кеше җөрмәсен дип без аны шлагбаум дип йөртәбез менә шушындый таяклар тора кешеләр җыю йөрсеннәр өчен бу централь урам Ленин урамы менә монда мине дустым Илнур абзый килде озатырга Озатам ди, чәй эчәбез дә, хә китерим ди. Аптырап карап тора инде миңа. Әзрәк кенә Сәламнәр әйтәл барсына да. Алейкум сәлам. Китәбез юлга. Сарманда бәләкәй генә видео ясадым. Хәзер чәй эчәргә дә юлга чыгып китәргә Аллага тапшырып. Беренче көн шуның белән башлана инде. Амин шәфәсен. Амин хәерле юллар. Менә без минем дуслар Ибрагим Слажонна Хиләл кибетенә кердек. Сарманнан китеп барам саубуллашып, как раз карыйбыз. Илгиз сәлам әйт инде. Ассалам. Илдар абый, син дә сәлам әйт инде. Ишетелми инде Илдар абыйның сәлам әйтә барыгызга да. Шундый яхшы кибетләр бар аларның. Тарбаны. Социальный сетьләргә куям мин как раз күрсеннәр, икәр реклама булыр. Юлның иң кызык нәрсәсе ул шул, көтелмәгән әйберләрне без инде каршы алабыз. Неожиданность, эффект неожиданности. Менә шуңа тагын Илнур абый Чаллыга бара икән, миңа как раз Башкир ягына барырга кирәк. Моңынчы Әлмәт аша барырмын, Бөгелмә аша Чаллыга барырмын дип уйлаган идем, менә Илнур абый белән Чаллы аша барып карыйм әле, чөнки Чаллы аша попыткага йөргән юк әле минем. Шуңа Илнур абый минем беренче алып баручы кеше булды инде. Аллага тапшырып барабыз. Бу минем бәләкәй генә видеодневник инде картайгач карарга, 80 яшьтә. Ничек мин шулай бөтен әйберне ташлап чыгып киттем дип дөнья карага. Бу беренче көн бит инде. Вот син дә беренче көнне җөрисең инде, Аллага тапшырып. Аннары миңа кушылып китерсеннәр соңрак.

төрле-төрле агроуслугалар белән районны, шәһәрне, кырыйда, тирә-юньдә республиканы баеп тора торган, баетып тора торган бик күп предприятиеләр бар бит инде. Менә бу безнең инде Тукай районы, Чаллы шәһәренең районы булып тора. Чаллы шәһәре ни кызыгы, ул урамлап түгел, төрле-төрле кварталлар белән бүленгән микрорайоннар, шулай бит? Һәм инде һәрбер кешеләр шушы кварталда үзләренең табырга тиеш мәктәпләрен, садикларын, теге бераз үзенчәлеклерәк инде калган шәһәр һәрбер бензаны чагыштырып карасак но бик матур заманча бик күркәм урын инде бу миңа чаллы шәһәрлектән ошый инде хәзер көннән көн матурлана бәяләрендә казанга якынаеп килә чаллы шәһәренә керәбез бу инде республикабызда зурлык буенча икенче Шәһәр якынаеп килә инде 600 мең кешегә. Моның халык саны бик матур, бик яңача, заманча матур шәһәр булып тора бит инде бу. Чаллы шәһәре ни кызыгы, ул урамлап түгел, төрле-төрле кварталлар белән бүленгән, микрорайоннар, шулай бит? Һәм инде һәрбер кешеләр шушы кварталда үзләренең табырга тиеш мәктәпләрен, садикларын, теге бераз үзенчәлеклерәк инде калган э, шәһәрләр белән без аны чагыштырып карасак но бик матур заманча бик күркәм урын инде бу миңа чаллы шәһәрлектән ошый инде хәзер көннән көн матурлана бәяләрендә казанга якынаеп килә чаллының объездное Күптән мактыйлар инде, Бахор исемле кафе бар дип. Гомеремдә бер кереп чыгыйм инде, күреп чыгасым килә. Нәрсә инде ул? Иншалла кафеларын белмим, хәләл кафеларны. Менә Бахор белән танышабыз Алла теләсә. Үзенчә бер ни тур кебек булыр. Ничек дип аталар ул? Гастрономический тур. А монда бик матур. Иншаллага килсәгез карагыз. Бик современный.

Монда готовый блюдолар, шашлыклар менә пешереп торалар. Беренче мәртәбә кердем, шуңа барыгызга да тәкъдим итәм, кереп йөреп карагыз. Бик матур, бик күркәм, бик заманча. Шушындый матур тапчаннарда урын алдык әле. Кереп утырып карыйк әле. На азиатский манер. Шулай иттереп Илнур абый зур сәфәргә чыгасың ди, юлга ди. Сыйлап куйыйк ди. Шулай утырып карыйк, ничек булыр. Бу Бахор кафесында ашадык, миңа бик шады, бик күркәм, бик матур, молодцы. Бишле үк куеп бетермим инде до конца, ну, дүрт ярым бал куеп була шушы кафега. Килегез, ашагыз, мин үземнең рекомендацияне бирәм. Исән булыгыз. Менә кафеда шундый матур гына Намаз уку бүлмәсе бар. Рәхәтләнеп кереп, намаз укып чыгарга була. Шуңа монда керсәгез бу кафега рәхәтләнеп кереп, үзегезнең Аллаһ каршында булган бурычларыгызны үти аласыз инде. Мин Бабуткага чыктым, Чаллы кырыена шушы кольцода басып торам инде. Озак торырмын микән, күп торырмын микән? Менә бер-ике минут кул селкетеп торам, бәлки туктарлар алар теләсә. Бәлки китербез Башкир якларына таба. Нинди машинада? Кансә әле билгесез. Хәзер белербез иншаллаһ. Тордык, Фердина Саби белән барабыз. Минзәләгә чалудан киттек. Фердина Сабиның инде уңышлы булсын, лечениеләре Аллага тапшырып, сау-сәламәт кенә йөрсен. Ә без барабыз Минзәләгә. Минзәләне наконец күрермен. Бер дә уйламаган идем Минзәләне күрермен дип. Теге күперне күреп буламы анда? Түгелләр, үтеп киткәннәр. Буламы? Кереп, обязательно карап чыгарга инде ул күперне.

Сыймы? Су сиптереп бирелер, магу сибәләрме? Су бетерәм. Кая су табып бетерәләр соң моны? Аның тегендә бер процессы бар. Ә бу менә минем көтелмәгәндәге хәл, Минзәлегә барабыз. Мин вообще Минзәлегә барырга планлаштырмаган идем, но Алланың насыйбы белән Минзәлә шәһәрен күреп кайтыйк әле бүген. Минзелинск, Минзәлә. Сез бит бер 20 мең кеше яшидер. Шулайрак булып әйтәме? Кама белән Минзәлә елгасы кушылган урын безнең Сарман районыннан агып чыккан Минзәлә елгасы шушы шәһәргә килеп тоташа бит инде. Полуостров. Әйе, монда полуостров, бик тарихи урыннар, күреп тә китербез хәзер Минзәләне. Атапа автобуслар, машиналар, легковойлар тора. О, монда целый музей. Мин көтелмәгән рәвештә килеп җиттем бит инде. Минзәлә шәһәренә. Минзәлә шәһәре белән бераз хәзер танышып китербез. Карап торганда бик матур, бик уңай. Бөтен яктан да каралган, күркәм шәһәргә ошаган бу. Хәзер күребез инде нинди икәнлеген. Монда тарихи урыннар да бар, кызыклы биналар да бар һәм иң кызыгы инде ул патша бикә вакытыннан калган күперне күреп китербез. Хөрмәтле дуслар, менә бу инде Минзәлә шәһәренең үзәге. Бик үзенчәлекле, бик матур. Мәчет тә бар. Мәдәният йорты. Менә монда парк. Кайда бассейн. Менә монда аеруча бик матур бина. Ул безнең инде административ бина. Администрациядер инде бик матур, бик күркәм ясалган, каралган бит инде. Ким дигәндә 100 ничә елдыр бу мәчет бинасына. Бик матур, бик күркәм. Кырыйда менә мунча да бар. Иң беренче рухи яктан җуына сыганыр, тәнеңе дә җуып була. Шулай бик күркәм мәчет. Хәзер мәчетне эчтән күреп, күреп чыгып китәрбез. Ничә икән? Мәчет Соборная дигән, 1910 елгы классицизм, татарский народный архитектура дигән. Шулай матур. Бик күркәм. Мәчетне күрәбез хәзер. Ишекләре дә бик матур ясалган. Менә шушындый матур мәчет. Бик матур ремонт ясаганнар. Заллары да бик матур. Колонналар бар. Тәрзәсе дә бик удачны. Яктылыгы чүп тора. Никадәр тәрзәләр зуррак, шул кадәр күбрәк яктылык, моторлык керә. Менә монда икенче каты да бар. Шундый мотор күркәм мәчет 1910 елгы. Менә шулай Минзәлә урам буйлап барам бит инде Екатерининский мостка. Нәрсә әйтәсем килә? Менә шушы беренче попутка белән мин шалдан бит инде Минзәләгә килдем. Бик яхшы, бик күркәм Фердинә сабый алды мине, сөйләшеп бардык. Әлхәмдулиллаһи шөкер, Аллаһ разый булсын аннан. Төрле кызыклы фикерләр килде башка. Тормышта кай вакытта безгә кайбер сынауларны узырга туры килә. Ниндидер рәхәт булмаган авыр әйберләр аша. Монда инде конкретны карасаң, ул абзыйда Кирәкмәгән бер чиргә симптом тапканнар. Һәм инде рәхәт булмаган бер обследованиене уза. Әйе, беркемгә дә рәхәт түгел. Сине тикшерә башласалар, төрле әйберләр белән, төрле аппаратлар белән кайвакытта чыгып чабасы да килә, кайвакытта юк, риза түгел дип тә әйтәсең килә. Ләкин яшисең килә икән, Бу сынауларны узырга кирәк. Ничек кенә дә ген син менә шушы мизгелдә үзеңә рәхәт, җиңеллек эзләсәң дә ген, гомерлек ләззәтне үзеңнән куып җибәрә алмыйсың. Шуңа да ген әзрәк кенә сабыр итеп, соңыннан матур, күркәм тормышка ирешеп була. Шуңа Аллаһ Тәгалә ярдәмнәрен бирсен инде. Сезгә дә, безгә дә, хөрмәтле дуслар, әйтәм, Ничек кенә кайбер мизгелләрдә безгә сабырлыкны күрсәтергә туры килсә дигән сабыр итегез. Соңрак җиңелрәк булыр, яхшырак булыр, уңышлырак булыр. Бу замана белән, вакыт белән тикшерелгән кагыйдә. Моны бөтенебезгә дә истә калдыруга бик мөһим булыр. Әкренләп кенә килеп җиттем шәһәрнең үзәгеннән Минзәлә шәһәренең яр буена. Менә шушы яр буенда инде урнашкан еракта әнә теге күпер. Вот, менә шул күпергә хәзер барабыз. Монда бик якын түгел. 1 километр озынлыкны күрсәтә. Ләкин күптәнге хыял күрергә шушы күперне танышырга шушы күпер белән шуңа барып карыйк инде. Бик матур набережный формасында ясалган. Һәр күреп сокланып китербез алла теләсә. Монда төнлә бик матурдыр, чөнки менә монда күпергә кадәр бик матур подсветкалар куйганнар. Бөтен яктан да, бөтен тарафтан да гын кич белән балкып торырга тиештер дип уйлыйм. Ләкин кичкә кадәр калып булмый инде. Шуңа хәзер көндездәген монда бик күркәм, бик матур манзараны күреп була. Хөрмәтле дуслар, карагыз ничек матур. Ничек күркәм. Җил тавышын тыңлагыз, ничек матур җил тавышы. Шакы масалар бик матур булыр, конечно. Ничек субханалла. Дөнья артыннан куып, чабып, бераз арып, шушындый тыныч җиргә чыгып, моны җил искәннәрен тыңлау. Бер рәхәт.

Менә шундый кышчык йөгереп йөри яр буенда. Бик матур үзе. Нинди коштыр бу? Оча белә микән бу? Әйдә очып күрсәт әле безгә бәләкәй кош. Бу походу оча белми бу. Шундый матур үзе. Кечкенә генә кош. Менә инде монда яшәүче кешеләрдән сорадым. Менә бу насыйп, менә мин хәзер бара торган набережный формасын ясалган. Менә бу насыйп шәһәргә кадәр ул булмаган. Аны бер 10-15 ел элек ясаганнардай. Ә менә теге зур күпер ул торган, чөнки монда элек ике протока булган. Минзәлә елгасы элек кечкенә генә елга булып, ике җирдән агып китә торган булган. Берсенә теге тимер күпер һәм икенчесе белән монда бер күпер булган, ул агач күпер булган. Менә Камский ГЭСны ясагач, су күтәрелеп, менә бу бөтен җирдә зур бер күл, залив формасы рәвешенә килгән инде. Ә монча монда басулар булган, урманнар булган. Хәзер инде шушындый матур Минзәлә шәһәренең бер күле заливы булып тора. Ә без барабыз күпергә. Ике километр үттем, хамам барып җитәмим шул күпергә. Хөрмәтле дуслар, килеп җиттек Минзәлә шәһәренең иң зур достопримечательностена Көпергә. Екатерина патшабикә вакытында бирле салынган. Мен тотып карыйм, кап-каты мощный Чын теге советский түгел, патшаларский тимер, карагыз нинди закрюпкалары. Ничек тырышып ясалган, капиталь ничек итеп ясалган күпер. Монда инде махсус порученьнар куйганнар, пиялалар белән каплаганнар. Бәләкәй генә поездда куйганнар, матурлык өчен каргалар оча. Ничек матур иттереп күркәм итеп. Төрле кеше төрлечә сөйли. Карга очкач тегеләй була, карга очкач былай була. Мин нәрсә әйтим? Карга очкач, карга оча да китә инде ул дөнья бетми аның белән генә. Менә шушындый матур күперне ясаганнар, карагыз әле. Һәрбер әйбере урынында. Ә бу бәләкәй генә уездный городок булган вакытта поселок кына булган, ләкин бары капиталь иттереп салганнар ничек. Өстә дә нинди соединениеләре. Матур иттереп, чөп киттереп эшләнелгән. Паровоз бит инде. Вот. Паровозы жүрмидер инде. Ә жүрми белән дә бар итеп куйганнар, тәгәрмәчләр әйләмәсен өчен. Шундый күркәм күпер. Ничә ел тора бит инде хәзер. Зур тарих. Зур дәрәҗә. Менә монда кешеләргә су керер өчен урын да әзерләнгән, теге якта да әзерләнгән. Шулай бик күркәм матур ясалган. Хөрмәтле дуслар, сәлам алейкум, исәнмесез. Мин инде хәзер Утырам шушы матур урында, шушы күл каршында. Нәрсә турында сөйләп китәсем килә? Э, чын барлыкта дагы безнең алдыбызда бик күп төрле планнар бар. Көндез тегендә барам, кич белән монсын эшлим. Кичен былай булдырымын, тегеләй булдырымын дип без үзебезнең планнарыбызны корабыз. Ләкин Тормышта иң истә калган иң кызыклы мизгелләр ул шулар, кайсылары план буенча бармый. План буенча эшләнгән әйбер ул бер соры гадәти тормышка аеруча бер нәрсә дә искә алырга мөмкин булмаган нәрсәгә әйләнә. Әмма әгәр без кинәт кенә планыбыз бозылып китсә, һәм шушы яңа траектория белән үзебезнең яшәешебезне алып барабыз икән, Аллаһы Тәгалә алдыбызда көтмәгән яңа кызык ысулларны чыгара, кызыклы хәлләрен бирә һәм Көтмәгән кешеләрне синең юлыңда булдырам. Мин дә менә шулай, әлхәмдүлилләһи шөкер, план корган идем. Әүвәл барырмын, Октябрьский шәһәрләрен күреп кайтырмын дип, андагы дусларымны күреп китермен дип. Уйлаган идем, Дәүләкән якларына кереп чыгармын, Бәләбәйләрне күреп китермен дип, анда тагын кызыклы җирләр. Ләкин көтмәгәндә менә шушы диңгез кебек матур, нурлы Менә шушы матур күперле булган Минзәлә шәһәренә килеп эләктем. Һәм бик гаҗәеп, бик риза, бик матур. Аллаһ Тәгалә алдымны ачып җибәрде яңа кешеләрне. Бөтенесен дә видеога яздырмадым, әмма әйтәсем килә. Монда барганда менә шушы күперне үткәндә генә күпме кеше белән сөйләшеп, нинди кызыклы әйберләр ишетергә туры килде. Үземнең юлга чыкканымны әйткәч, бөтен кеше көнчелек белән карый. Нигә? Чөнки бөтенесендә менә шулай шушы соры тормыштан өзелеп кинәт бераз әз генә булса дағы башкачарак көзге булган тормышны хис итәселәр килә. Кемгәдер насыйп була, кемгәдер насыйп булмый. Ләкин бөтенебез дә генә. Әгәр шундый мөмкинчелек була икән, әй, нишләп болай чыкты? Әй, нигә тегеләй килеп чыкты дип түгел. Аллаһым миңа моны язган. Монда дагы миңа бер кызыклы, күңелле мизгелләр бар дип шатланып, шушы яңа көнгә атлап барырга тиешбез. Аллаһ Тәгалә бәрәкәтләрен бирсен. Ә без үзебезнең сәфәребезне Дәвам итәбез. Хәерле сәфәрләр безгә теләп калыгыз, иншаллах. Зур балык йөри. Мында зур балыклар бар. Яркайына килеп йөри. Менә монда Урнашкан инде Минзәләнең чиркәве дәген. Тоже бик аккуратный, бик матур гына. Сәгатьләре дә бар. Менә хәзер сәгате дөрес түгел шул. Икесе ике төрле вакыт күрсәтә. Менә Минзәлә шәһәренең шундый матур җирләре бит инде монда. Мин бит инде үзем күп еллар буе укытам. мәчетләрдә, мәдрәсәләрдә шәкертләр саны да минем инде грубо гына чутласаң 400 ләп, 500 ләп кеше булгандыр, күбесе һаман искә төшерәләр. Хәби хәзрәт син белән укыган бик кызыклы булды дип. Ә, сорыйлар миннән бик еш. Ә кемгә ошап син шулай укытучы дип. Мин инде күп еллар буе белмичә йөрдем, кемгә ошаган укытучы, чөнки әни минем тегүче, әти минем балта остасы. Кем соң минем нәселдә укытучы бар микән дип уйлагач, шушы сорау белән мин әни ягындагы күп туганнарны беләем бит инде, әти ягында булган тамырларны тирәнәк кызыксына башладым. Һәм ахыр чигендә килеп чыкты ничек? Минем әтинең әнисе Газизә әби. Ул укытучы булган икән. Күп еллар буе укыткан Морбаш, Мортамак авылларында, калган авылларда да укыткан. Ул инде начальный, бер баштангыч мәктәп укытучысы булган. Ә кайда ул белем алды дисәгез, менә Аллаһ насыйп итте, Муса Җәлил исемендәге Минзәлә Педагогия колледжы. Мензелинские педагогические училище дип аталган. Минем әбием үзе буталмасам, ул 30 елгы һәм менә шушы педагогия училищесын ул тәмамлап, укытучы булып эшләп йөргән. Күп эшли алмаган инде алай ук артык. 10 ел тирәсе генә. Чөнки бик яшьли ул вафат була, чирләп вафат булып китә. Минзәләнең педагогический колледж, монда бик күп кеше хәзер дә укый. Бик матур зданиесе, бик тарихи здание булуына карамастан, ялтырап тора Казанның биналарыннан бер дә калышмый. Кирпич кладкаларына карагыз әле ничек сыйфатлы матур иттереп ясалган, субханалла. Бер кая бернинди трещина юк, бернинди кителеш юк. Менә стенаны карагыз турылыгына ничек туп-туры. Менә бөтен орнаментлары өстендә ничек ясалган. Хәзер зданиеләрне салалар, 3 елдан соң капитальный ремонт башлыйлар. Ә бу бинага җәмәгать 100 елдан артык бер дигән ялтырап тора. Ә бусы инде таныклы Минзәлә театры. Минзәлә театры бик матур, бик хөрмәтлиләр, бик яраталар. Республикада төрле-төрле районнарда йөриләр алар. Үзләренең спектакльләрен куеп бик инде кызыклы һәм тирән мәгънәле спектакльләр куялар дип мин инде кешеләрдән төрле-төрле отзывлар ишеткән бар. Шуңа аларга уңышлар. Әле ишеттем, быел капитальный ремонтлары башланачак дип. Шуңа тагын инде тагы да матуррак булачак калган елларда. Менә монда шушындый бәләкәй генә ни сквер ясаганнар. Бик күркәм, бик матур. Һәм инде монда Сабир Өметбаев исемендәге театр бит инде. Ул монда театрның нигез салучысы булып тора. Менә инде бу театр бинасы. Төрле-төрле матур спектакльләр монда бара. Мустай Кәрим кыз урлау турында бар, түтиләр бар. Сөясеңме, сөймисеңме, менә монда бик матур постер тора. Элиф яки Гүзәл кыз Хәдичә дигән. Вот шундый матур кызык спектакльләр планлаштырыла икән. Шундый матур скверлар бар. Аккуратно гына ясалган, чәчәкләр белән, клумбалар белән, машинкалар белән. Балалар чабып йөри. Аккуратненько гына матур. Рәхәтләнеп яшәгенә монда, шатланып. Бик күркәм. Ләкин инде яшәгән кешеләргә һәр вакытта да җитми инде. Күбрәк, күбрәк кирәк. Шөкер итә белмиләр инде. Ләкин карагыз, ничек бай торабыз бит, субханалла. Ничек матур яшибез. Чәчәкләре дә бар, менә. Гүр әйтергә дә урыннары бар. Сакланып, Аллага рәхмәтең әйт тә яшә генә. Бик күркәм монда. Субханаллаһ. Гади кибеткә мондый матур баскыч күргән юк әле. Малай Җавропада кебек ясаганнар, карагыз. Ничек матур иттереп менәсең. Монда подсветка бар, тегендә подсветка бар. Монда баскыч, тегендә баскыч. Мондый кызыклы конструктивизм күргән юк әле.

Фактически этот мост строился как железнодорожный, а не для коней, не для людей. Вот такой вот история. Хөрмәтле дуслар, шундый тарихы. Илдар абзый мине алып, бик зур рәхмәт аңа. Трассага кадәр чыгарды. Хәзер жаңадан мин трассада Уфа юлына чыктым. Ничек машина эләгер? Ничек барырмын, җәмәгать, сезнең дога белән. Бик күңелле булды Минзәлә дә, бик күркәм кешеләр белән таныштым. Миңа бик шады. Юлны дәвам итәбез. Менә Минзәлә перекрестогында бик начар алалар. Хәзер инде 40-50 минут басып торам. Бер ике-өч машина туктады, алар да кырыйдагы авылларга гына алалар иде. Ә башкирига бик алмыйлар әле. Утырдык машинага барабыз. Кем абзый белән? Нияз. Нияз абый белән барабыз. 40-45 минут көтеп тордым. Әллә 250 машина үткәндер. Наконец Поисево дигән авылга барабыз. Аннары дальше китәбез тагын. Әп кенә Поисево дигән авылга килеп җиттек. Монда заправка бар. Хәзер заправка кырыенда кешеләрне тотып карыйм әле. Фото бик алмыйлар бит, бик күңелле түгел. Хөрмәтле дуслар, менә без Олег абзый белән утырдык, киттек, заправкадан сразу киттек, Аллага шөкер, Уфага кадәр алып барам диде. Сау-сәламәт кенә барып булса, бик яхшы булды әле бу. Все, Олег Петрович, поехали. Угадал? Олег Юрьевич. Как? Наилевич. Наилевич? Да. А, папа татарин, что ли? Да. А, ой, Наилевич, все, поехали. Башкирия буйлап барабыз. Мотор иттереп кенә. Бик мотор. Менә уже кичтә җитеп килә. Без барабыз да барабыз. Кояш бата көнләп. керер. Ситрак дигән машина бар, аз бик интересный машина. Китайский фара. Олег абзый бара, чабабыз. Мотор башкириларын карап. Тормыш турында сөйләшәбез. Бик кызык, аңа да кызык, рәхәтләнеп сөйләшәм мин белән. Мин дә рәхәтләнеп сөйләшәм. Вредный стаж уже выработала.

Бер 25 километр трассада калдырдылар. Менә хәзер кич 7. 8 арты белән ничек утырып китергә кирәк Уфага. Трассада машина тотып китеп булса, Аллага тапшырып. Сезнең догалар белән. Мы с Аганесяном сели, едем в Уфу сейчас трассада барабыз. Южно-Татарском. Да, ничего страшного. Ты шпрехен чуть-чуть. Чуть-чуть знаю, да. Вот. Аганесян белән. Хәләр ничек? Як, якшы.

А, речка это белый. Белый, да? Ага. Ә монда матур-матур урамнар. Әкренләп кенә керәбез. Аганисян безнең Уфа турында рассказывать безгә. Уфага килеп җиттек, хөрмәтле дуслар. Аллага шөкер. Аганисян белән юл буе сөйләшеп, Бик кызыклы җегет. Дин турында да сөйләштек, тарих турында да сөйләштек. Карагыз әле мин нинди кызык машина таптым монда. Күптән күргән жоқ мондый арбаны. Хәзер инде җал итәргә үземнең кечкенә генә гостиницага килеп җиттем бит инде. Хостел дип атала менә шушындый. Аккуратно гына керәбез дә урнашабыз бит инде.